Meta, meta Robert irrifjuta li jagħti l-inkjesta pubblika lil Isabel, f'dak il-punt hemmhekk tilef imma u tilef bil-kbir. Ija, ismenna minuta.
Kellu kellu raġun bħala legalment. Ma kellu xaċun legalment, mhux legalment kellu raġun.
Fuq xi ġaj li kif kellu raġun. Alla, senna minuta, senna minuta. Kieku jien kont minn floku, kont nagħmel kjesta pubblika biex ma dimni xażin. Ħabba l-marketing, ħabba l-approach, fil-fatt jien nammira ħafna kemm jajru. Mela di mhux sabiħa Malta, Meta tiġi kkritikat għal xi ħaġa mill-poplu, tagħmel tieħu deċiżjonijiet lura u jgħidluk agħmel U-turn u jekk ma tagħmilx il-U-turn jgħidulek rasek iebsa. Which is which? Ejja, baxxi rasek. Qed tiġġeneralizza għal Alla spiex. Kif ma niġġeneralizza? Qed tiġġeneralizza għal Alla. U sew għamel meta.
Le, ejja naqbdu Episodju episodju. Mela, inti qed issostni li Robert għamel sewwa eh, legalment. Legalment. Kellu raġun legalment.
Kellu raġun legalment. Ma għamil sewwa. Minn fej, minn fej iġiba, minn fej mela. qed xed jinforma din il-pożizzjoni tiegħek. Mela. Żgur u ċekja li legalment, legalment, meta jsir meta jsir incident,

Li biex xem xħareċ, xħareċ li. Mill-inkjesta pubblika, jew mill-inkjesta maġisterjali. Mill-pubblika. Mela, eh, ħanibdew mill-inkjesta maġisterjali. Eh, pass, pass, mela. Allora kif iż-zoppet tuħ pozizjoni? Le, le, le, jena t-nitkellem fuq li kellu dritt legali. Kellu dritt legali, ma mux eh. raġun legali, kellu dritt legali, mux ovvja u l-Prim Ministru li t-deċidi. Għatlek jinku kont minn floku, kont namen kessa publika. Mela, ma għen naqbdu għapas pass għax forsi eh, għandi bżon kafe, ġibu li kafe. Ejja, mill-li Mela, mela, inti għandek, one, l-inkjesta eh, maġisterjali. L-inkjesta maġisterjali għedemek biex tistabilixi min għandu tort kriminali. Eh, Sewa, min naqas b'mod kriminali. Fil-fat, il-persuna li għamlet l-inkjesta maġisterjali. Min wasal biex ikun ħati tal-qtil. Eżatt, eżatt, mhux minnu ħati, min a prima faċe, eh, min a eh, prima eh, faċe. A prima faċe kien. Eżatt, jista' jitressa. Issa, iktar minn hekk, li xtaqet ehm, Isabel kien illi isir studju permezz tal-inkjesta pubblika biex naraw isma' hemm ħwejjeġ li huma amministrativi, hemm ħwejjeġ li huma leġislattivi, hemm ħwejjeġ strutturali li qed iwaslu biex xi ħadd Għadd ta' amateurs jingħataw sajd ta' biċċar tal-Gvern. Jingħataw permess. Il-perit. It's about structure, the two different things. Mela naqbel miegħek kemm.
Issa, imma. That was the whole point.
Imma dak kien l-argument kollu mill-bidu sal-aħħar. Ma kien hemm ħaddieħor li ġib bidha mod ieħor. Le, ma kienet ħażina. Mela, mek hekk u hekk, ninżal kappell u jiena m'għandi l-ebda. Fil-fatt għatlek, jien nemmen li missa saret Mm. Eh, inkjesta pubblika. Għax fil-fat, fil-fat. Eh, imma sew, issa kiku jenajdu mod, xaħġa oħra ma mmorru dak biex għax l ewwel net għada taħt fil-qorti mhux fer jien niddeja ta' kif mhux fer hemm nies. Mhux qed nifhem. Eh, le hemm nies. Insomma kompli. Le hemm nies li għadhom għaddejjin proċeduri jew. Trid espresso ġo.
Jien qed ngħidlek, issa kiku nagħmlu mod kien hemm hemm każ ieħor li l-permess tal-art huwa għerq b'kollox, u sar kollox sew, u wassal għall-mewt. Għandu x'jaqsam il-permess mal-mewt? Le, dak qed il-punt tiegħi, fimt? Le, le, ma il-punt kollu ta' Isabel kien. li ma kienx hemm affarijiet professjonali għax jingħataw permessi mingħajr. Allura hemmhekk ninżal għall-kappa. Irid qed tara, pereżempju, affarijiet bħal BCA, di qed tagħmlu xogħolha, affarijiet bħal Malt Enterprise, daw qed jagħmluh xogħolhom. John, John, Nitolbok skuża. Ninżala, le. Ninżala kapell jekk u hekk. Ma mela, għalfejn taħseb li kont żbaljat fuq l-inkjesta. Meta Isabel għamlet sitta seba' xhur tħambaq dak li John spjegalek fi ftit minuti u qbilt miegħu. Il-maġistrat tal-inkjesta wkoll qablet magħha. Ma tantx. Għalfej, għalfej, għalfej dom daqshekk taħseb biex tasal għaliha? Le, xorta nemmen jiena, neqpa' ngħidlek li xorta nemmen li l-Prim Ministru kellu raġun. Ija, xorta, kellu raġun. Kellu raġun, bro. Le, kellu raġun li l-inkjesta, l-inkjesta, l-inkjesta maġisterjali Kienet. Mhux bilna li ma kellux Le, le, raġun. senna, le, senna, kellu raġun. Ora, taħalli Fem? klesti u bat Le, u bat senna, iwieġbu. Kellu raġun.
Issa, jekk inti r- rittu din l-inkjesta jew il-poplu Rittu din rid- l-inkjesta. rid- jew il-poplu rid- Isabel Bonnici. din l-inkje- ridet din l-inkjesta għalhekk. Jiena personali ma kontx fimta, imma xorta nemmen li legalment il-Prim Ministru kien sewwa. Legalment. Imma għadek kif ħafna sentenzi, Ġorġ. Hmm. Li fl-asjem tagħhom ma jagħmlu sens. Issa jkun, imma jiena nemmen, jiena nemmen li kellu raġun legalment. Fuq xiex, fuq xiex kellu raġun.
Kellu raġun li jistenna mela, l-inkjesta. Ħanerġa' ngħaddilek naqra.
Marija Madonna.
Is-sekwenza.
Għaliex dil ħaġa hija l-iktar ħaġa importanti. Ħana dik għalfej, għax għalija hija naqra evidenza ta' skizofrenija. Imma tidher skizofrenija. Għandek il-profile kif inhu, tidher. Eh, imma jgħidu sewwa l-om għandha raġuna taf kif seta' ma kellix raġun, seta' kellu minnu tort, taf kif l-om. L-om minn naħa emozjonali nifqu hemm. Imma jien qed ngħidlek li legalment Hmm. Jena nemmen li Robert, Robert kellu, sensa nkun bajis ta' xabib tijaj ta' hmm. ma kellu, kellu, kellu dritt u raġun eh. legalment. Issa jena kellek oġġettivament fuq xiex kellu raġun. Li jinstenna il- l-inkjesta maġisterjali, hmm. jekk kien ikun il-kas li jisir inkjesta kif dejjem qal, inkjesta pubblika. Mela ħana għalek qalet il-maġistrata. Hmm. Ma jekk qalu mbagħad hu minn hija wara li jekk kien jaqbel li sir. Le, le, le, le, assolutament le. Assolutament le.
Ġan, biex inkunu fer li qed jgħid eh, George huwa vera li Robert dejjem qal li l-inkjesta pubblika ssir wara li tispiċċa l-inkjesta maġisterjali. Minn liġi. Le, ta' kien hemm punt fej Robert qal b'sakemm inkun Prim Ministru jien l-inkjesta ma ssirx. Le, ma vera xejn, ma nafx bijaj. Jien ma nafx biha. Ma nafx jekk qaliex fil-pubbliku.
Le, ma nafx biha. U jekk fil-każ tneħħiha jekk ma qaliex fil-pubbliku. Le, ma nafx biha.
Ara, ara, le, ma jidhirlix li qatt qal li l-inkjesta, tipo, l-inkjesta pubblika. Issir wara li ssir l-inkjesta maġisterjali, dejjem qalha. Ma jidhirlix li hekk qal. Hux vera dejjem qalha.
Dejjem qalha. Ħanfittxu, ħanfittxu, ħanfittxu l-press. Dejjem qalha.
You never exclude the church. Sejs, ma wara ta' wara wara li wara li. Mjena għalija. Eh, Udim, mela ħanajlek, wara li mbagħad biddel femtu għala dik il-ħaġa. Mela, inti qed tgħid li l-Prim Ministru kellu kellu raġun legali. Ara, jiena mhux il-każ per se, ovvjament bħalma taf, eħe, l-profile picture tiegħi huwa ta' Jean Paul Sofia, Huwa kas huwa kas qalbi ħafna. Eh, ommu jienu ommu għandna għandna ħbiberija, hija dawn l-affarijiet fl-asjem tagħhom huma kollha veritiera. Mm, jiena mm, jiena li interessani mm. iktar minn dak mill-każ per se huwa li qisu se tkun oġġettiv. Imma mbagħad meta niġu għal din il-biċċa tax-xogħol, iżek eh, u eh. forsi għad li wkoll isma' qed inkun bajers għax da sieħbi. U hemmhekk naċċetta. Imma aċċetta li tkun bajs. Jista' jkun hemm kun bajs, imma jiena nista' nsaqsik mistoqsija wkoll. X'ħareġ mill-inkjesta? Pubblika jew maġisterjali? Kollu sissa li Robert kellu xi ħbi personali. That's not the fucking point. Le, ma That's not the fucking point.
Ma Fis- tipo- tipo- ma ġi jina- ma ġi jina- akkużat hekk, ġi akkużat li qed jipprova jaħbi xi ħaġa. Ma jena għattat l-ek li dik dik Le, le, kienet ma- il-problema. ma- le, Mux le. dik il-problema. Għalek. u. Mela x'kienet Fis-sens li l-iskor? Jena għat, issa jena għajt ħafna affarijiet. Jena bħalma tajt taf. li saqsi lilu, u għen tal-katajli. Ma Le, le. x'kienet allura l-iskop li ma ridix? Eh, Ma nafx. Ma nafx. Ġifieri, il- il- Il-problema. Jista' jkun vera kien jemmen da li l- li l- l-inkjesta maġisterjali hija l-soluzzjoni. Le, ma jistax ikun, ma jistax ikun. Għax l-inkjesta maġisterjali ma tħares li terms of reference li għandha l-inkjesta pubblika. Issa, huma żewġ affarijiet, żewġ talbiet, żewġ eh, ħidmiet, kompletament banijiet differenti. Ġaf temni għaw u għabinna. Issa, inti għettajdi. Imma għajdi, għajdi, di femni. Għalfej. U fejn xrit jaħbi. Min jaf.
Għala kif tgħid li. Min jaf. Skużi, ta, jien hekk nagħmel akkuża lil dak, ngħidlu int qed tagħmel hekk biex taħbi xi ħaġa, imma wkoll nuri l-evidenza. Jien ngħidlek hekk, jien ma ngħidlekx hekk, jien ngħidlek li jimmaniġġja b'mod ħażin. Issa, jekk. All right, all right. Issa jiena hekk daħan iskopri. Mhux b'mod ta' qerq.
Ma nafx, bro, ma nafx. Ma, ma, qatt m'għamilt ix-xilja. Jiena qed ngħidlek, jiena, jiena kont kawt ħafna f'dak li għedt. Sewwa, jiena għedtlek, ismagħni. Kien hemm il-inkjesta maġisterjali. L-inkjesta maġisterjali tista' tistabilixxi a prima facie jekk hemmx għerq kriminali, sewwa? Dik ħaġa waħda. Li riedet Isabel, li għall-inqas it-tifel tagħha, bħal ħafna nies oħrajn li jmutu fuq is-sitta ta' kostruzzjoni, ma, ma għamiltx għal xejn. Ma jiġri, naqblu. Allura x'nagħmlu? Nagħmlu inkjesta pubblika, tinfetaħ inkjesta pubblika biex naraw jekk hemmx ħwejjeġ strutturali, amministrativi. Ġa ftemna u Eżatt, ma għettaj li xorta kellu eh, dritt mela, legali. Le, dritt legali. Dritt legali kellu raġun legali, eh, raġun legali ta' eh, xiex, raġun legali biex ma jiftaħiex. Jena t-najdek, kellu dritt legali. Umma iktar minnek, għajd li xie skop kellu da? Fejn hu s'issa għadu ma ħariġx xi skop li kellu xi gwadanja xi ħaġa personali hu. Ma nistax nifhem. Però dan il-punt huwa barra mir-remit ta' din il-konversazzjoni. Le le mhux barra, għax ħafna nies bdew kien l-attakk kien personali. Imma di tal-ħafna nies. Imma sena, mhux għedna li kemm iltu. Kien hemm attakk personali. Hawnhekk ħafna nies qed jitkellmu jew John u George. John u George. Issa jien qed ngħidlek, jien qed ngħidlek li da ma riedx jiftaħ inkjesta pubblika Għalfejn? Ma nafx ngħidlek. Jista' jkun ħaġa. Però inti qed tgħidli, inti taqbad u tgħidli, qisek qed tirrepeti bir-rispett kollu dak li qalulek il-one, li da ma fetaħhiex, li da ma fetaħhiex għax kellu raġuni legali. Issa jien qed ngħidlek li bullshit hu mhux vera ma kienx hemm raġuni legali. Imma tkun kull xan fermi, eh, x'in qed ngħidlek? Qed ngħidlek li kieku kont jien, għattilek mill-ewwel, hmm. kont nagħmel inkjesta pubblika. Mill-ewwel. Imma x'inhi l-raġuni legali? Imma jien għatlek li bħal għax Hekk dejjem sar. Issa mbagħad inti wasalt biex tispjegali, li tgħidli r-raġuni warajha, allura fhimt ir-raġuni warajha. Iċ-ċuċata li daħlu nies oħra u ħammġuha l-biċċa xogħol. Qed ngħidlek jien. Ħammġuha u pruvaw jużawha għal vantaġġi oħra. Għal darb'oħra hija diverġenza mill-mistoqsija li saqsiet Julie. Le, le, issa, le, mhux xejn, jien qed nibqa' ngħidlek. Jien personali, imma jien minix il-Prim Ministru, jiena naqbel li la kien hemm xi ħadd, xi ħadd, u jponta sebgħu u jipprova jċappasni b'kollox jgħidlek, kont niftaħ niftaħ open biex żgur jien ma jkollix ma jkollix problemi. Jiġifieri jien kieku jien kif nattakka anki l-opinjoni pubblika biex nidher, fhimt jiena kif nimxi kif nimxi jien f'kollox hekk jekk ara. Mhm. Kollu għara. Mhm. Imma jien epa ngħidlek li r-raġuni jiena smajt li l-Prim Ministru jitkellem mhux għalli, smajtu jitkellem jgħid li jagħmel l-inkjesta maġisterjali wara ssir pubblika. Issa, jekk kien Teżisti din l-istqarrija.
Ejja, żgur teżisti.
Bi ma jidhirlix teżisti. Eh? Teżisti żgur.
Jien. Issa jekk saritx wara. Mela wara ma saritx, le, żgur. Wara, le, le, l-inkjesta maġisterjali mbagħad infetħet. Le, le, żgur saret. Ma, ma, ġifieri.
Żgur. Huwa importanti li nissottolinjaw ukoll x'qalet il-maġistrat, tella waħda x'qalet il-maġistrat. Ejja, ma tista' tiċċekkja.
Ħanel, qed tiċċekkja ħielek, naħliflek, ġifieri, ġifieri, jekk hawn bniedem li huwa korrett u bilanċat huwa Julian. Mela.
U ħaġa oħra jiena m'għandix kruċjata li naqbeż Jekk għamel żball il-Prim Ministru, jista' jkun għamel żball fiha, tara, mela jien min jien hawn. Din x'inhi? Ma ma nemminx eh, nemmen. Spjega li naqra d-dokument għax. Mela, l-inċident.
Mela, li qed intela' fuq l-iskrin bħalissa huwa parti mill-inkjesta maġisterjali. Ehm, u fej fiha bażikament jgħid ehm, u lanqas legalment seta' jkollha direttament l-iskop li teżanina jekk kienx hemm ukoll inġoko nuqqasijiet amministrattivi jew leġislattivi. Il-provi miġbura mis-sottoskritta jindikaw nuqqasijiet istituzzjonali fis-sistema u anki leġislattiva. Dan hu sekondarju għall-għanijiet ta' din l-inkjesta in genere bħala parti mill-investigazzjoni kriminali. Jiġifieri, bażikament, il-Maġistrat qalet l-istess ħaġa li Isabel għamlet sitt xhur, seba' xhur anki mal-Ministri. Jiġifieri hemm video partikolari ta' Isabel ma' Miriam Dalli u ma' Aaron Farrugia Eh, qed tgħidilhom din ħaġa. l-affarijiet. U il il Għax raġuni ma femux, ma Isabel femet u dak li jien eh, mhux qiegħataw biex niddefendi deċiżjonijiet li jistgħu jkunu ħżiena u terġa' nidħol fuġieħ tagħhom li naqbad u ngħid. Le le, m'għandha x'taqsam ħafna pertinenti ħallik pertinenti. L-uġigħ tal-lum. Ħallik, ħallik. Hija ċentrali, Erġa' hija ta' kif- ċentrali. Jiena min jien biex Però ngħid. l-mistoqsija hija Jiena fuq- neqpa' nagħmillek imma r-risposta li tajtek. Jien personali nemmen li kellha hi kellha raġun kieku kont nagħmel inkjesta pubblika ma jibqa' l-fatt li l-Prim Ministru ma kienx ma kienx skorrett legalment. Dik biss se Le, seta' ovvjament.
Le, le, le, ma mhux hekk inti għad. Ma laxat.
Għajdi Ma kienx korret legalment, ovvjament. Għajdi xat. Mela, ħanajlek xat.
Ma kienx korret legalment, ovvjament, għax hu il-Prim Ministru u jrid jiffirmaħħa dil-inkjesta pubblika. Ġifieri. Tajjaċ kien hemm biċċa li wara li vvutaw, ma nafx legalment jekk seta' Seta, seta, seta.
Le, u jista, ġifieri, u il-Prim Ministru, il-Prim Ministru jista' jiffirma biex issir inkjesta maġisterjali. Issa mistoqsija.
Lil xi ħadd, li jiena ma kontx involut x'qalet Isabel lill-Prim Ministru għadu.
Imma fl-istess ħin. U x'qalet in-nies. Din hija parti inter, din hija vera interessanti għalija għax għax għax. Ħa nkun fair. Qiegħed iddaħħal. Għalili għaliex trid tirmissha. You're doubling down fuq xi ħaġa li ma tafx dwarha. Qiegħed qed tirrepeti l-linja tal-partit. Le le, jiena nibqa' ngħidlek, jista' jkun qed ngħidlek u għedtlek li jiena Robert Jista' jkun li għandi l-għask tuha li mhux ħa naqtagħha għalih, imma jista' jkun inġebbidha naqra iktar milli nġebbidha għalik. Fhimt, jista' jagħti l-każ mingħajr ma naf. Jiġifieri mhux qed ngħidlek li le, jista' jagħti l-każ. Imma wkoll jiena issue li għalija huwa issue kbir għad dejjem għax mitt persuna huwa issue. Imma di issue issa qed issir l-inkjesta what's the big, let's move forward, kellhom bżonn ma jsirux iktar affarijiet, ma jmutux nies. Taf kif? U s'issa dak ma rrispondejtnix imma di. X'ħareġ x'ħareġ minnha li Roberts kellu x'jagħti. Għadni ma saqsejt għal ħaddieħor li min nies li mhux bħalek l-għamlu akkuża dirett lilu u ma rrispondinix. Dik irrispondini. Le, ara, jiena li rajt li ħareġ, jiġri minix aġġornat sal-aħħar seduta, mela ta' qabel dal-aħħar seduta, l-aħħar aġġornament li ħadna internament bejnietna. Le, li hemm fallimenti sistemiċi għal speċi. Ma kien hemm isu, kien hemm isu, għajt il-vest. Sa kun onest. Indikazzjoni, meta kienet qed tiġri, li Robert Ejja, għandu ma jiena ma x'jabi. niġrix, bro. Jien ma Imma- niġrix, ma jinteressanix x'għid ħaddieħor. Imma kien hemm dak Onestament li ma jinter- nter- kien hemm. Onestament ma jinteressanix ħa- x'għid ħaddieħor. Ara inti, inti jinteressakk x'għid Robert u qed tirrepetih. Eh, jiena jinteressani ħafna x'għid Robert, ma ma jinteressanix. Imma imma Jinteressani imma sena. nistiednek li tkun naqra iktar oġġettiv. Le, nkun oġġettiv, qed nkun qed ngħidlek qed ngħidlek li jiena jista' nkun biased. Jista' jkun qed ngħidlek li ħadd qed jinnemmel. Qed tgħid li qed inkun oġġettiv billi ma nkunx oġġettiv. Le, jiena qed ngħidlek li ħa deċiżjoni. Naqa' cop out. Stennha minut, qed ngħidlek li jiena kont kieku kont minfloku, kont nagħmel inkjesta pubblika. Pereżempju. Imma tibqa' tagħfas fuq din li kellu raġun legali meta assolutament ma kellu. Ngħidu mhux raġun, kellu dritt legali. Le, le x'differenza.
Kellu dritt legali. Le, le x'differenza.
Imma jien min jien biex naħseb fuq bniedem. Qed ngħidlek, huwa xi ħaġa li lili ma jorqodnix bħala termini dil-ħaġa daqshekk daqskemm jaffettwani n-negozju, daqskemm taffettwani l-ħajja, taf kif? Tifhimnix ħażin għax niddejjaq ikun hemm ommu. U jien kelli battibekk daqsxejn qawwi ta' magħha fuq Facebook. Ma' Isabel? Ejja, ejja. Meta għax jiena bdejt ngħid u f'daqqa, Alla jbierek, minn protesta spiċċat veġil. Kien hemm ħin kienet tkun protesta. U għedt jien ma nattendix. Żgur. Protesta? Bħala protesta? Meta? Għal li protesta kif? Kienet ta' quddiem Kassilja. F'daqqa waħda minn protesta nbidlet u ma baqgħetx protesta. Saret veġil. Mela, to be fair, to be fair, għax jista' jkun li kien hemm xi taħwid. Kien hemm event li ttellgħet minn xi ħadd li m'għandux x'jaqsam ma' Isabel. Li tella' event fuq Facebook u kiteb protesta. Imma ma kienx ġeja minn naħat Isabel. Nafal l-event, għax dik kienet l-ewwel event li anki jiena telat li fuq is-social feed tiegħi. Eh. Il-persuna li għamilha mandu assolutament xejn x'jaqsam ma' Isabel ġifieri. Ritatni immensu.
Dajqitni. U n-nis li kena għara. Għax nifem għal-fej, għedaj, għedaj, għedaj, għedaj. Le, n-nis ikon, għax dajqun li l-Partit Nazjonalista prova juża. Taf kif, ma diċ kiku kienet baqat. Li kiku mux il-Partit Nazjonalista, Taħseb li kienet timmerta protesta xi ħaġa bħal dik? Jekk kieku kont minn floka. Kieku kieku Isabel.
Kont minn floka.
Hmm. Jien kont nagħmel ħafna fejt l-amleti. Hmm. Eġe, mmor fil-parlament u kan l-amleti. Mela, ma le. Jista' jkun m'għandix raġun u jista' jkun għandi, imma rrid inkun naf l-answers. Le! Omm, men! Mela omm titlef lil binha hawn xi ħaġa agħar minn hekk jew? Xi żikk x'jippurtani mir-raġun u mit-tort jista' ma ta' kif? Le naħseb li li infurjat in-nies ukoll apparti dik il-fatt li qisu kien hemm din l-ostinat. Imma xorta jien nibqa' dik li tweġġagħni u ddejjaqni u kont qed nistenna nara x'jiena billi jkun ħabib tiegħi jekk ikun hemm xi ħaġa li qed jgħatti jittitatta li hija maħmuġa mhux kwistjoni ta' flus sa l-iktar kwistjoni ta' affarijiet fejn tidħol ħajja u mewt u hekk fejn tirrabjani ħafna kieku hemm kont qed nistenna li da xi ħadd jgħidli isma' ara fejn u għala trajtu għalfejn il-Prim Ministru ma żist Ma rajta mkien di. Fim, u kien hemm u tilla biex taddejja, għax kien hemm di. Jinatlek le, jinatlek. Kien hemm isu qabel, isu xi ħaġa, issa tara x'ħaj joħroġ għall-gvern kważi, issa tara Robert Ċandru x'xaq. Ta' kif? Le, jien qed ngħidlek illi il-problemi fl-aħħar mill-aħħar deqas kienet qed tfittex Xaħat li huwa personalment responsabbli. Huma amministrattivi.
Min kien jaħseb dawn l-affarijiet, min kien jaħseb dawn l-affarijiet. Kellu aġenda moħbija. Għas kienet jifhem x'inhu huma termini termini tal-inkjesta. Termini tal-inkjesta huma amministrattivi. Is-sistema qiegħda tfallina u li sabu hija li sistema qiegħda tfallina. Ximkien. Xed tkun tagħmel inkjesta. Biex tgħid li hawn xebgħa cowboys, cow mhux qiegħed jibnu. Mhux mhux dik biss, imma għandek raġun, għandek raġun. Taf kif? Li Imma hemm iktar. hawn nies li għandhom ċerta saħħa biex jagħmlu li jridu fil-bini, naturalment inti ma tridx tkun għaliex bravu wisq. Imma l-cowboys ilhom hemm, ilhom hemm minn meta mietet Miriam Paċ, minn meta Ejja, waqgħet ejja. id-dar ta' Janet Walker, Ejja, imma- u ma nbidel xejn. Imma U għalhekk ħajja, kien hemm il-bżonn il-verità, tal-inkjesta pubblika. il-verità. Ta' veretta, taħlu l-ħin, qed taħlu l-ħin. Mistoqsijiet lili dawn. Jina, jina. Għara, kiet insaqsi jomlok mux fuq il-level tal-inkjesta nifisa. Ta' għet jinteressani kif għet jopera moħħok, meta meta biex għet t-tefendi xaġa li mux indifensibli billi tajt ħafna sentenzi li kultant għas jamlu sens. Le, le, le, ħallik li ma jamlu sens. Le, kultant ma jamlu sens. Ma jkett taħsibom, ma kien għet najdlek, biss. li fuq di, l-ewwel nett ma nafx għalxiex qed tagħti importanza di iktar minn imwiet oħra bl-istess traġika. Again bro, besides the fucking point. Imma għaliex, imma kull ma ħa ngħidlek besides, għaliex mhux qed tfajlu? Għaliex ma sarx da l-istess effort fuq nies oħra li mietu, fuq dak il-. Għax sfortunatament, għax sfortunatament, in-nies oħra li mietu ma kellhomx mara b'saħħitha bil-bajt bħalma Isabel Bonici. Isabel Bonici jirnexxiela fin-niket tagħha tqum bil-wifqa u tirreżisti. U mxiet u aħna mxejna wara. Kontra Isabel Bonici. Mhux qed għax inti tistaqsini għal fejn qatt ma saru dawn l-affarijiet. Mela, inti tapprezza, inti tapprezza, inti għandek it-tfal. Inti għandek it-tfal, inti tapprezza, tapprezza kieku id-dwejja u n-niket li għandek. Iċ-ċans, iċ-ċans, missek tagħmel hekk għal min m'għandux leħen. Mela, M'għandek ċans bħal da. Għal min? Għal min kellu disgrazzji. Disgrazzji qabel u ma kien hemm xommu taqbeż bħal li żgħar minn sekkont. Għal min? Fuq min qed nitkellmu? Ma nafx żaru disgrazzji Marija Madonna skemm saru disgrazzji. Fuq min nitkellmu?
Ma nafx fil-bini saru disgrazzji. Issa ovvjament inti tapprezza li bnidem wieħed jew? Eh, issa, issa jena bnidem wieħed li nista' naqbad numru ta' missjonijiet, nista' naqbad numru ta' każijiet. Naqbad numru ta' każijiet. Issa, Inserta illi illi Isabel Bonnici. Le, kella ideja vera tajba. Kella ideja tajba li li laqt ma ġietni, ngħid il-verità. L-ideja tagħha kienet isma' mit xaħat. Reġa' mit xaħat. Issa, sekonda waħda, sekonda waħda. U issa għandna bżonn naraw di sistemikament x'il-Madonna qed jiġri. Illa illa x'idea tajba proset Isabel. Kif smajta tajda, illa illa di idea tajba. U wara di ħanimxi. Issa kultant, mhux dejjem ġol ma li joħroġ bihom l-aqwa idejat. Għax jiena kont ħa ngħidlek Jalija mhux ix-xhur. U kultant immexxi u kultant nimxi wara dak li jkun. Kont ħa ngħidlek mhux ix-xhur u ma ninsta ma antipatku ngħid mhux ix-xhur għax hija x-xhur. Għax hija x-xhur. Taf kif? Mitt xi ħadd, mitt u hemm ommi ġuha. Ma nafx għalfejn Tlifna dal-ħin kollu fuq jekk jiġ Ġorġ Tabone. Huwa l-mod tal-ħsieb, huwa l-mod tal-ħsieb, mhux il-każ ta', mhux il-każ per se. Jekk sar Mistru saret inkjesta maġisterjali. Għax għamilt statement, Ġorġ, li ma jreġix.
Qed tgħidilha fejn qed naqbeż għall-Prim Ministru. Jista' jkun għax ħabib tiegħi. Tajjeb.
Mela, tlaqna?